tu wo ho ayi dua wei a ɔbɔ no ɛyɛ adeɛ bi a mo obi anfa nni agorɔ ɛnyɛ ɔne bɔɔ dua no o but menka sɛ yɛbɔɔ ne din mo obi anfa nni agorɔ deɛ nti a mɛka saa nti mɛka sɛ bible sɛ aduabɔ ani agyinasoɔ no ɛnyɛ adwuma bible korɔ no nso sɛ alex anda dua dwomfoɔ no yɛ me bɔne na mebɔɔ ne dua bible korɔ no ane kan ɔsɛ ɔni wɔ afena nkɔnkɔnsa na wɔama ɔdua na ɛnɛ meka sɛ bi akyerɛ rɛbna ɔbɔfoɔ sɛ maasɛm a meka wɔntie no simple ɔmo mu nya wɔ ho ahi nipa no so wakum nipa wiem aba sɛ nyɛ ɔna woku no ɔmo yɛnya no part baako ɔtumi ma dua yɛ adwuma nipa no ban Two, nsuo koro a wɔbɛfrɛ no. Three, baabi koro a ɛgyina bɔɔ dua no. Four, asɛm koro a nnipa no yɛ dɛn ɛbɔɔ dua wɔ ho no. Ɛno na ɛma dua nante. Saa nneɛma no baako biara ɛdi hene wɔ asɛm no mpadua bɛyɛ adwuma. Meeting bi akɔ so spiritual. Afa kwakuo ntwe ho a moyɛ least mistake. Momfa ho hia asɛm no nto nkyɛn. Akan TV, deɛ ɛhinta ne yɛde brɛ wo. Subscribe for more. Ah, abusuafoɔ ɛnɛ nso Nyankopɔn de akyɛ yɛ biribi a yɛhwɛ mu mfiri biara no ɛyɛ Akan TV dwumadi yɛfrɛ no sunsum nhwehwɛmu ɛna yɛatena ase na mene yɛ papa akyena ase dada the one and only Sakumba The Trending Ɔkɔmfoɔ, The Gyata Ba Sakuma, na yɛne no twetwe nkɔmmɔ. Abusuafoɔ bɛbisa sɛ, Ɛyɛ dɛn na Bɛnkyɛ abɔ hwii atumi adu ha seeseiaɛ? Yɛn ntam abɔ hwii no ne sɛ, nsɛm baako mmienu bi rekɔ so a yɛbɛhia Sakuma so susu na adwenkyerɛ ne deɛ ɔno nso wɔ de ma yɛn. Asɛm bɛn? Asɛm no nyinaa ne sɛ, yɛn nua barima a ɔho ahia a n'ano yɛ ara, ɔne ɔbɔfoɔ nsɛnsɛm yi, akɔ akɔpue two weeks remandee mu yi, Ɛno na n'abusuafo, ɛyɛ ne nua a ɔyɛ n'ataa anaasɛ n'ataa a ɔka ne ho, ne ne maamenom akɔ nsuo abɛkɔbɔ dua. Na duabɔ no na ɛde hu abɛto nkurɔfoɔ bi so. Na ɛno na yɛse no, yɛba Nana Gyata ba Sakumba hɔ abɛbisa no sɛ, aso duabɔ a yɛn nua Ohuahia abusuafo bɔɔ yi, sɛbisɛbisɛbi, nsuo wom? na ɛbɛboa, na ɛbɛtumi ayɛ adwuma a, na ɛdeɛn na obi sɛ ɔmmata wɔ duabɔ no mu no, ɔnyɛ. Nti yɛ abere ne yɛbɛhwɛ sunsum mu nsɛm, ɛnna yɛbɛdi nkɔmmɔ wɔ sunsum mu yie pa ara, na Yesu a deɛ awo pere ti a, ɔde bɛbrɛ wo. Nana ah, Akwaa aba bio mu. Megyee so me nua.
Na biribiara bɔkɔɔ. O Ghana Nyame nti me ho yɛ na wo so ɛ? Adom no nti yɛ Nyankopɔn de gu so hyɛ atamfo na ɛbrɛ. Ah, mo ti na nsuo.
Papa yɛba fie so wohu sɛ biribiara bɔkɔɔ, adwuma nso ɛkɔ so kama. O nkakra nkakra, biribiara yɛ kama. Ah nana wei deɛ wa wate bi wohu ohia abusuafo abɔ dua dua a wɔn abɔ yi ɛɛ eh, asɛm bɛ na wodi kan kafa duabɔ no ho. Ɛwɔ deɛ di kan ma menkyia wɔ ne watiefoɔ nyinaa ɛna ahwɛfoɔ nso nyinaa ɛna obi bia nam no so a ɔman anaa Ghana anaa wiase ɛkɔ so biara no mfa wo ne adwuma a woyɛ mfa wo ne nipa koro a woyɛ sɛ woyɛ yalefoɔ sɛ woyɛ obi a wonyare sɛ woyɛ obi a wowɔ sika sɛ wonyɛ obi a wonni sika sɛ wowɔ adwuma wonni adwuma mekyia obi biara ne nyinaa ka wo ne nyankopɔn no nsɛnkyerɛnne no yɛ dɛn? Ɛda adi. Nti no, megu so kyia obiara. Na deɛ ɔwɔ ne sɛ, eduabɔ wɔ ho. Eduabɔ yɛ adeɛ bi a ɛɛ ehu. Na metaa ka m'asɛm bi sɛ, ɛnam nokorɛ ho nso a Ghanafoɔ yɛmpɛ nti duabɔ no nso ɛntwa da. Enti na mprɛ pii a metaa ka sɛ, sɛbi sɛbi sɛbi mprɛ aduasa sɛbi. Ahemfo no mu binom a obi bɔ dua a na wɔn ani abere wɔn so gidigidi no yɛ ahemfo no dodoɔ no a wɔyɛ saa no dodoɔ no nka nokorɛ ntia. Because tetetetete mmerɛ no, sɛ obi kɔtwa obi bɔɔdeɛ yɛde ne kɔ ahemfie a na ɔse nyɛ ɔna fa yɛma no ka ntam na ntam na yɛdeɛ Obi kɔfu obi yere, yɛma no ka ntama, yɛde aduabɔ. Saa tam na police station ni hɔ no, wate aseɛ, na yɛde duabɔ na hwehwɛ deɛ ɛnsɛ mu. Nti no, obi nso ntumi mmɔ dua wɔ abere a edua no a wɔbɔ no, wonim botae nti a wɔyɛ dɛn, wɔbɔ dua no, biribi na ɛbɛsi ana ma obi abɔ dua. Na woyɛ ɔhene na obi abɔ dua na wofrɛ nipa no sɛ, me kurom adeɛ yɛmmɔ dua. Enti no, betua deɛ o, betua deɛ o, wɔatwa asɛm bi atoɔ sɛ wɔn a wɔwɔ nyinaa tumi bɔ bra bi ɔpɛ because onim sɛ ɛbɔ ne dua a, dana ɛbɛgye nipa koro na ɔbɔ dua no biribi, dwan, nsa, sika. Enti nipa de adeɛ edi obi a wɔnyɛ dɛ, wɔnwene ho sɛbi. Na nka adeɛ a obi bɔ dua ɛna nananom mo frɛ ɛna mo hwehwɛ asɛm no mu paa yie na nipa no a yɛbɔ ne dua no sɛ wɔdi bem a deɛ yɛbɔɔ no dua no koraa nsa mpata no na mu wie a moapa no kyɛ so ne wapata wo deɛ a woagye duabɔ no atom agye apatwa atom de adane na wadane but ɛkɔyɛ sɛ yɛhyɛ no tetwee ɛna meha yɛmmɔ dua akɔdane dua dane ɛso yɛdane firi akoma mu hmm. yɛdane dua no firi akoma mu te sɛ wopɛ mu nti bosom bi wɔ hɔ a adeɛ a wode di nipa no ɛyɛ ne ya ɛna wabɔ dua ɛna nipa ani so no yɛtwe n'aso nti yɛtwe n'aso no bosom no bɛyɛ n'adwene sɛ wotwa akokɔ a ɔbɛgye ntɛm yɛsi dua no da no bate yɛ ano wɔ nipa no mu nti dua no anan no bosom no bɛsere n'anim na wɔmuna ne tirim wɔbɛkum nipa no leta nti ne nananom bi ntie bebree hunu sɛ obi bɔ dua a yɛde akoma pa asomdue na mu obi da ne dua ɛwɔ adeɛ a ɔbɔ ho dua no Deɛ ɔpɛ sɛ ne nsa ka no, ne nsa yɛ dɛn? Aka. Mpakyɛ wate aseɛ? Tu, wo ho ɛyɛ dua wei a ɔbɔ no, ɛyɛ adeɛ bi a mo obi amfa nni agorɔ. Ɛnyɛ ɔne bɔɔ dua no o, but menka sɛ yɛbɔɔ ne din, mo obi amfa nni agorɔ. Deɛ nti a mɛka saa nti, obi bɛka sɛ Bible sɛ eduabɔ ɛni agyinasoɔ no, ɛnyɛ adwuma. Bible korɔ no nso sɛ, unless anda dua dwomfoɔ no yɛ me bɔne na mebɔɔ ne dua. Bible korɔ no a ne kan ɔsɛ ɔni wɔ afena nkɔnkɔ nsa wɔ ama odua so ɔhu Bible no ma ɛdi kaka sɛ yɛ ma no a ɛma wɔ adwene wo nipa korɔ no a wokɔ Bible no wɔ adwene ne deɛ wopɛ na Bible no bɛ control edua na ɔma bɔ no yɛ mu sɛ adeɛ bi wɔ ha wo ho ayi nua na ɔbɔ odua no ɔyɛ ata wɔnyɛ menka sɛ sɛbsɛ mepɛ aduasa ɔyɛ bayifo o atwa ntaafoɔ ɔmo nyɛ ɛne tewiafoɔ ɔmo nyɛ no yɛ baako tu ɔmo ɔmo bɔ odua no wabu sɛ nipa koro ɔmo yɛ sɛbsɛ mepɛ aduasa sɛ okuta ani sɛ wɔn kuta ani sɛ okuta ahombɔne sɛ wɔn kuta ahombɔne wotena baabi ka sɛ dua na ɔbɔɔ ɛne deɛ ɛnyɛ adwuma a Mememfa wo ne asɛm no a ɛsii no, asɛm no a ɛsii no, ɔne ɔbɔfoɔ mmienu nyinaa no, sɛbsɛbi nɔkorɛ, mprɛ duasa, nɔkorɛ bi wɔ baabi a ɛwɔ sɛ da adi. Na ɛnɛ mɛka asɛm bi akyerɛ Reverend ɔbɔfoɔ sɛ, maasɛm a meka wɔntie no simple, ɔmo mu nya ɔho ahi. Nipa no so wakum nipa, wiem aba sɛ nyɛ ɔna wokum no, ɔmo yɛ nyaa no. Na ɛtoɔ ntwa wɔ ha yɛde asomdwe bɛbrɛ no sɛ, Amanfoɔ yɛ no duoduom duoduom kɔ kɔ kɔ wanhwɛ deɛ ɔbɛkɔ akɔpem wahu sɛ wo ɔbɔfoɔ no bɛtumi aba sɛ menim deɛ o ebia na ano ɔhe ohu ɔhe na nante pɛn ɛna ɔbɔfoɔ nso wɔ Ghana nipa bebree mpɛ wasɛm nti moment a wo ne abɛɛma yɛnyɛ asɛm na amanfoɔ de wo ho informations ɛbɛkɔ ɛma deɛ ɛnyɛ sɛ epie no ɛbɛpie me sɛ asɛm wei wo a mɛtu fo abɛfa bi ɛbɛboa wo a wamfa bi ɛmmoa because mede ka tu ɔmfo sɛ ɔmo mmiɛnsa no wɔn hwɛ wɔn yɛ firi wɔn na wɔn amfie ɛna afidie no hwan afidie no hwan no sɛ wode obi kɔ court ne aremade na aremade no asɛ no sɛ judge sɛ kɔkɔfa adwene kɔdwene kɔ kɔdwene wo sɛm no a woka no kɔdwene ho nti yɛ ne gyina two conditions deɛ ne yɛnte de sɛ mmira ase judge bi wɔ hɔ ɔhwɛ nipa no bɛgyina hɔ a tension da no so ɛne pressure da wo so no ebi asɛm no kɔ wontumi nka ne yie nti wobɛtumi amoa kɔ remand wobɛfiri remand wɔbɛba no na wɔn sɛ mekora madam awie me nsuro nti wobɛtumi afiri wo pɛm akasa aka deɛ ɛha obiara ɛno wɔ hɔ ɛna judge bi wɔn nso ɔhunu sɛ baabi asɛm de firi ba no ɛwɔ sɛ ɔstɔpo ntɛm nti na ɔse kɔromand nti judge na ɔka sɛ ho yi kɔromand no monim na adwene monim nsusuo nti mu obi amfa ne ti bua no na adwene mu sɛ ɛyɛ sika bi na obi akɔtua ama judge no nti Mo ate aseɛ? Nti judge no so ɔnkɔ remand mmara no, bia na ɔbɛkɔ remand no. Ebia na asɛm bi kura wɔ hɔ a da na yɛka so nka sɛ ɔkɔ to anka ɔnkae. Two weeks obetumi atena ase afa dwene a ɔte faako deɛ yɛn sɛ wadidi na wada n'ani nkum o n'ani kum o ɔsɛ nti obetumi afa adwene hu nsɛm no nea ɛwɔ mu bia nti mo anhwɛ ne yie a Anadwo nneɛma bi a mehuiɛ no nti na metu ɔbɔfoɔ fo no. Ɔbɔfoɔ Ellis mi sɛ ka asɛm wei ɛbɛtumi akɔfa ne nkurase aberɛ no. Ɛbɛtumi adane ɔma n'ani nna hɔ sɛ ɛka abe nko asa kumba meteɛ yɛ a court date no moama no nso ɔnkɔka nkyerɛ judge no sɛ Ɔno na obi de asɛm to no so sɛ wakum nipa. Sɛ nipa no danseni abɛka sɛ ɛnte saa no a yɛkye no a ɛnyɛ because ɔbɔfoɔ no kasɛm kyɛ sɛ eh, CID director CID ho ahwan ɛna ɛdi kan frɛ no de information maa no sɛ ɔnkum nipa ɛna gyɛgye aka nti ne ho afi ɔmmiɛnya wo ho he wɔn a sika bi a ɔka bi a ɔbi ɔntu no bɔtɔm ɛhu ade baako a ɛyɛ ha me no sɛ woyɛ kristoni anaa woyɛ nipa na obi de asɛm to so a nokorɛ na ɛwɔ sɛ wopɛ sɛ nokorɛ no mpia nka wowɔ bɔfoɔ yɛde wotum nti nokorɛ no pia ate sɛ sɔfo ne obi hunu sɛ ɛɛ sɛbisɛbi kafra nipa no nokorɛ pie na omi enya because nneɛma bi a mehu na anadwo yi no ɔmɔfoɔ metu fo papapapapa sɛ obi a mepɛ w'asɛm metu fo sɛ me wontɔ mmaa me sika ni da ɔho ahi mmaa me sika ni da ɛna wontɔ mpaboa nhyɛ me da nkurudi just pure ɔta koraa no wontɔ obi maa me nom da saa na ɔho ahi no nso ɔntɔ pure ɔta no bi maa me da na nka yɛka nka ɔho ahi no nipa nka mɛtumi agyina mu aka sɛ me deɛ baeɛ no ɔka bi nti nka mɛsusu gya agum da bi amka sɛ obi obi nya asɛm a ɔsusu gya agum bi asɛm sɛ bi kafra ɔti bɔnkɔ so wɔnom nyansa nipa biara sɛ ɔpɛ asomdwie but baabi a metu kɔkɔɔ ntwi reverend ɔbɔfoɔ iron boy metu ofo titiriw nyinaa no sɛ akuraase maka ɛnso menwee ɛɛ nipa bɛdi watɛm menya akyire di nipa bɛka menya ama ne nka nipa bɛka menya sei yɛde wo ho ahi kɔ no next tv ankɔ bi social media platform a ɔte so no ankɔ bi including ne kaa koro a ɔte mu no ankɔ bi ataadeɛ ne mpaboa hyɛ no nyinaa yɛbɛworo agu hɔ ne fon nkɔ bi nti sɛ woyɛ adeɛ no obi yɛ oyɛ duom duom duom kɔ kɔ kɔ duom duom duom a kɔ w'akyi back na adwene ho sɛ adeɛ no a woyɛ no sɛ fidie bi kɔ hwɛn a yɛbɛhwɛ ayɛ ne sɛe ma menkɔ m'akyi back wɔ duabɔ no so duabɔ asɛm a meka no nipa a ɔbɛbɔ dua ɛyɛ eh, part baako ɔtumi ma dua yɛ adwuma nipa no ban two nsuo korɔ bɛfrɛ no three baabi korɔ gyina bɔɔ dua no four asɛm korɔ a nipa no yɛ dɛ ɛbɔɔ dua wɔ ho no ɛne na ma dua nante saa nneɛma no baako biara ɛdi hene wɔ asɛm no pɛ dua bɛyɛ adwuma aduane a wɔbɔɔɛ no wɔbɔɔ no basabasa ebi bɛkye ho ohina ankasa ebi bɛkye ne maame ne nuanom na wɔbɔɔ no ebi nso bɛkye wɔn ɛfɔ ɔbɔfoɔ na secret baako a wɔn ni a meka kyerɛ tiefoɔ nyinaa ne sɛ hwɛ sɛnea obi tumi nya asɛm. Ɛkɔ baabi a mpanin, memmɔ baabiara din, baabi a yɛka asɛm anaa baabi a yɛbu afɔ anaa baabi a yɛdi asɛm a nnipa tumi kɔtua sika ɛne ɛdane asɛm no saa na aduabɔ teɛ. Meka kyerɛ atiefoɔ nnɛ, obi wɔ hɔ sɛ yɛn na aduabɔ deɛ ɛna abɔ dua yɛ ɔmo boa ɛnte saa moma yɛnka ɔsɛ ɔka sɛ spiritual court no me meyɛ fa na me asɛm a mɛka no nkɔbu sɛ obiara Asɛm a mɛka wɔ spiritual kyɛw no, mmisa obiara ansa na mede ama no. Nnipa bebree de wɔn adwene to so sɛ abosom di asɛm. Ɛyɛ nokorɛ. Abosom di asɛm bɛtɔ mu di asɛm kɔ baabi wɔn pɛ. Tie me yie o. Maame nka asɛm kyerɛ ɔbɛnte. Ɛɛ yɛnyɛ adeɛ bi. Fa ne sɛ woyɛ judge paa panyin ɛna wote akonnwa mu ɛwɔ baabi te sɛ ekura a wonte so. ɛna yɛde case bi abrɛ wɔ court yɛde case no baa no ɛyɛ wo nua baaba ɛna yɛde case no abrɛ nti wo nua mmaa mo nyinaa teeɛ no ho sɛ asɛm yi kɔ me bla ɔde a asomdwe bɛba ɛyɛ nneɛma mmienu na judge na ɛda wa ani so ɛyɛ fidie ɛna ɛsum wodu busuani no kɔtom pɛ wo ne abusua wie ɛna wogyaa no nso pɛ wo ne ghana mmara no nya Edi judge no bɛyi so typical sense of judge ɛmi yɛ gyae nipa no. Ɛyɛ obi wɔ ne na nya. Obetumi atu abusuafo sɛ nipa na mo na nya no mo ne ne nkɔ kasa. Mo mpa ne kyɛw. Mo ma ne compensation. Na ɔno ankasa ankasa asɛm wɔ gya metumi de agya no. Sɛ judge no yɛ obi a ɔpɛ sɛ odi fɛndi nipa na mmara no deɛ ɛnyɛ nipa no. mmara no akye no but ɔbɛkyɛ wo secret anaa kwan ɔbɛfa so a wo deɛ ɔne n'anya no ɛne wo ntɛm bɛyɛ asomdwoeɛ ɔmo ntɛm yɛ asomdwoeɛ a gyɛgyefoɔ no ɔmo nte kɔɔto sɛ sɛ sɛ kafra mu ɔmo gyeli nipa ɔmo roma ne nipa na ɛyɛ ɔmo de o daabi polisi panin bi a onim adwuma biara no Wɔntaa mfa asɛm nkɔ kɔɔto, wɔtaa siesie wɔn office. Ɛyɛ asomdwoe, peacekeeping. Judge, lawyers no nyinaa, asomdwoe na wɔyɛ de wɔpɛ. Nea ɛne ɛyɛ a yɛnte wɔn ase. Nti wɔbɛkyerɛ wo adeɛ a wobɛtumi ayɛ a asɛm no bɛba kɔɔto no mɔsi agya na wo a wote nkyɛn no na wotwa mu mo ae ɛna wɔn agye sika daabi. Nnipa na wɔyɛ complainant no atwa so ba wonnim. Saa na Aaron hwɛ ne ɛkasa fa ho. Otumi ka sɛ, Yɛkyeree me koraa wɔ Abur a ɛkɔe a na yegyaa no. Me na obi abewia me, ɛna wabɛtwe me so tue sɛ obekum me. Wannya ankum me na apolisifo akyere me na mese me na mede me ho. Munnyaa no. Na sɛ muse munnyaa no na mode no kɔ kɔɔto na me kɔmplenant no mamma a, momfa no nkɔto mmɛmfa ɔbɛ. Mugyaa no. Muntie no yie o. Enti na ɛwɔ sɛ Ghanafoɔ yesua nneɛma bebree na yehunu sɛ Police case ansa na yɛde obi bɛto mu ansa na yɛbɛgya obi no ɛyɛ condition saa na spiritual abosom teɛ maame nka sɛm kyerɛ yɛ na na ɔtumfoɔ asanteman yɛ hene na memfa no sɛ obi te sɛ gamankyɛ na gamankyɛ ba abɛfom asanteman yɛ bia yɛ nana nim wɔn akɔkye ndedua yɛ invite no wofiri he ɔsɛ mefiri nkran wofifie bɛ mu ɔsɛ me papa ne gama nkyɛ ɛwɔ akɔ ɔbɛyɛ adwuma ɛmi afra yɛ confirmation hu sɛ ɛyɛ gama nkyɛ ba otumfoɔ bɛfa sɛ yɛ ne ba na afom no ɔnyɛ ne hwee ti asɛm na meka no yie paa nti wobɛtena nkyɛn abɔ abubu otumfoɔ bɛhunu sɛ ah ɛyɛ ne ba Enti ɛte sɛ ɔno ne ba afom no, obetumi de asɛm no akyɛ, anaa asotwe a ɛwom no, ɔbɛredi so asotwe no. Saa na aduabɔ teɛ. Bɛnte, Me mete ase siaa yi, menni adwuma biara yɛ. Mekɔda a, abosom so na megyina bɔ mpaeɛ to Nyame anim. Mesɔre a, obi yɛ me biribi o, obi ka m'asɛm o, wodi m'atɛm o, woyɛ me dɛ o, me, madi kan asɛte me trap atwa ho dwan ne dwan tuntum, kɔkɔɔ, de sekan ne nneɛma, kra tuntum ahyehyɛ fam ayɛ amammerɛ sɛ me, Wo a wobɛkasa atia me, wo a wobɛsɔre me so, wo a wopɛ me bɔne no, problem sɛ mmara wo so, mayɛ da hɔ. Nti ɛmfa no sɛ metuo yi, mesɔre anɔpa a mema abosom nsa, mema abosom nkokɔ, nnwan, mpɔnkye. Wo nso wote fie, abosomsom yɛ nkwaseasɛm. Abosomsom yɛ nkwaseasɛm, sɛ bi koraa wonto bi. Enti mepɛ sɛ mebisa mo sɛ me mefom wo saa nipa no? na afrɛ bosom bɔ dua, na me mede nsa kasa kyerɛ bosom a, bosom bɛdi hwan akyi? Momma mo adwene mu nna hɔ. Enti wo a woyɛ wɔn apɛdeɛ ma wɔn. Enti momma mo adwene mu nna hɔ. Bosom bia nni asase so asɛm sɛ mempere aduasa, woagye mi. Enti na sɛ kɔmfoɔ ba kɔwie adeɛ wɔ kurom na ɔnya de ba abosomfie a, motu, ɛyɛ nya no. Me me ba bɛwia wadeɛ na ɔnya adeɛ adeɛ no wura me fie pɛ ɛbɔ dua ɛnyɛ deɛ ɛsi yɛ kurom no biara ne obi si yɛ kurom da
ɛti na mekasa sɛ me spiritual high court me meka kyerɛ wo a mawie ɛmfa wo sɛ ɛwɔ sɛ sunsum adwuma no ɛnyɛ obi a ɔyɛ akokora na ɛnim sunsum mu yɛtumi wɔ akora nnɛ na ɔyɛ bayifoɔ na ɔwɔ rank ɛnyɛ obi a ɔyɛ aberewa ɛnyɛ age yesu baa na ɔwɔ 32 sɛ 33 33 ɛna ɔwuiɛ nti yesu starte adwuma 12 years wate aseɛ ɛnsɛ mpo obi bɛka sɛ ɔmmɛyɛ nso ɔtumi yɛ deɛ ɔbɛyɛ nti duabɔ yɛ nipa no a wɔbɔ dua no anaa nipa a yɛbɔ ne dua no ɛna ma duabɔ yɛ adwuma bɛnte bi a ma ma ma pia kokurum obi fon nie makɔfa hee sɛ kumba mu nkunu mu nkunu mu nkunu mesɛ me me na mfa afo na nsuo asoma si nkume nso na mafa tiedie mebɛdu fiaa na matɔ nsa kosua akokɔ asuo makɔyɛ bɔne mekɔduru baabi mefa obi fon nka yɛbɛku me me nso mentumi ntra hɔ sɛ yɛnku me nti mede wo tetee me ho te asuo mepaatwɔ sɛ medi wo din adi torɔ mene nsuo no bɛkasa mɛtwa akokɔ gye pɛ odua no aboɔ no wayɛ adwuma hunu mea medua mmɔ yɛ nkye me wow nti na bible sɛ ntie no yie gyidie enwuma nnim no ɛnsɔ nyame ani nti duabɔ no wobɔ no wanyɛ nnwuma wɔakyerɛ nyɛ yie ɛna ɛbɔɔ dua na sɛ wo nso anyɛ nnwuma wɔ akyira yɛdane a wobɛwu wate aseɛ nti no nipa no a wabɔ ne dua no spiritual rank ɛwɔ ahonhom covenant ɔne ahonhom yɛ dɛ ɛwɔ apam kwan a nkutadi ɔno ne ahonhom wɔ no
ɛne yɛ adwuma a wobɔ dua wasɛe no wohu sɛ wobɛtumi abɔ obi dua ma nsuo no akye wɔ a abɛrɛ nipa no adi bɔne no a mpanimfoɔ no ahu ɛyɛ a meka sɛ nananom no wɔyɛ mistake mistake wɔyɛ nyinaa ne sɛ ɛwɔ sɛ obi bɔ dua sei pan pɛ Ahemfo no sɛbsɛbe mpira dua sɛ ne bi nya sikani bere no ɛnya nnwan ne mpɔnten a ɛyɛ paa we no wɔn nya fas mpɛ deɛ nti a nipa no bɔ dua because ansa na obi bɛbɔ dua no na anibere ayɛ dɛ aba ɔsɛ bɔ nso dua wei a wabɔ no ɛnyɛ ɔno a na ɛbɔɔyɛ bato ahoro no n'ase mpaboa ahyɛ n'abusuafoɔ na wɔabɔ dua na dua no mbɔɔ no wɔn a wɔn yie yɛbɔdua yɛn kasa bebree ɔn sɛ wobɔ mpaeɛ na akekakeka mu koraa na ho yɛ nyame ahi mo deɛ ɛyɛ mo nti mo a mofrɛ me fon so a wofrɛ me apɛ sɛ ɔkasa tentetenten na maka atew because na obi ani adagye bi a mewɔ adwuma yɛ na wafrɛ magya deɛ meyɛ na metie kɔɔ afei na wokɔfa baabi a wokɔɔ sukuu baabi a wokɔ wokɔgya wo nan wo nana bio mɛka atew sisi a bɛ obi frɛ nana mepadeɛ wɔ ani sɛ ni sɛ ni sɛ ni sɛ ni sɛ two minutes wɔn wɔdi nkɔmɔ wie Wate ase? Saa na Nyame pɛ. Nti na ɔsɛ yɛ kasa. Mmea nkasa kasa kasa bebree te sɛ abosomsomfoɔ. Deɛ nti ɔkasa no sɛ kɔmfoɔ bi abɔ mpa yɛ wie ɔbɔ dua wɔ akyire. Nipa a wɔha me no, obi ntɔ nsa mfa nhyira ne busiefoɔ. Sɛ ɔyɛ ɔbaa o, sɛ ɔyɛ bɛrima o, nananom ne ne nni. Nti na Bible sɛ yɛbɔ mpa a mmea nkasa te sɛ abosomsomfoɔ. Saa asɛm so ehu paa o. Ehu. Ɛna sɛbsɛb mprɛ duasa ahemfo no bebree ɔbɔ dua, nso monkye wɔn ho da dua. Wɔhene bi agu nsa wie a, Titiriw dodoɔ no egu nsa wie a, ɔse nipa bɔnefoɔ a wɔmpɛ me yie no, deɛ ɔpɛ me bɔne, ɔpɛ me owuo no, momma no nkɔ nkɔmmoa so mmɔ ne tiri so. Aseɛ ne sɛ, ɛnyɛ dua na wodeɛ wabɔ no. Edua na obi abɔ no, kɔmfoɔ no a wɔdane no, wɔdane wie yɛ, ɔsan bɔ dua twa akyiri. Kɔmfoɔ no a ɔdane dua no wie yɛ no, wɔdane wie na asɛm last one hyɛ yɛ dua bɔ. So ho, enti dua no ɔbɔ a, yɛn kasa bebree. Tu! Dua na wɔbɔɔ no. Sɛ Kwaku Antwi Reverend Ɔbɔfoɔ aka Ayo Boy, mesrɛ wo sɛ, vision a manya no, mepɛ w'asɛm. Hwɛ, meka secret bi akyerɛ wo. Sɛ wowɔ wiase na woyɛ adeɛ na wonya nipa bi ka bi ma wo, wonya nipa bi sosɔ so a, susu ma wo tiri mu no nyɛ wo dɛ. But ɛma saa nipa no mfa wɔn nsa nkɔsi fam. Ayo Boy da biara metena ase a, Wohwɛ a metaa kasa boa wo kakra but sɛ wotwa biribi na akyia no ma nka nkyerɛ wo a mempɛ w'asɛm nokorɛ ne na meka kyerɛ no hwɛ hwɛ nyankopɔn bɔɔ so ne asase sɛ woso yɛ nyame nipa man of god paa na wohwɛ me video wei ana obi ka kyerɛ wo na woanya wo ho ahi pɛ fidie bi ba ɔhu sɛ ɛyɛ ɔmo asɔfoɔ no a Ɛnka wɔ no ɔnya saa vision anka ɔbɛtena TV so aka baa me nka ɔyɛ sɔfo panin ho frɛ me kokoam a mɛtumi aka asɛm koraa kyerɛ ɔbaa me nka no wɔ air baa maka kyerɛ sɛ fidie bi ba nneɛma bi a mahu no anadwo no fidie bi ba baa me nka asɛm kyerɛ sɛ ɔhu sɛ obi saman ne obi dele saman ne obi dele a ehu ahohom bi bɛtumi ada ne wɔn saman ɛne wadeele. Bayifoɔ bɛtumi adan ne ho saman ɛne wadeele. Nsuo bɛtumi adan ne ho saman, nhoma, mmepɔ. Enti yɛkasa a yɛka ɛbu bɛ ne yɛfira no ntoma. Ɔbɔfoɔ, deɛ daeɛ kɔsi a ne pitiri. Mpanimfoɔ sɛ yɛkeka funu no. Yɛnkeka ma dampa, yɛkeka ma dadeɛ mpa. Tete mmerɛ na dadeɛ mpa na yɛde sie funu. Nti woka sɛ dampa yɛ dan deɛ sɛ ɔsi hɔ. Dadeɛ mpa no so na funu no kɔ akɔda. nti dadeɛ mpa no tete mmerɛ no ayɛ sɛ yɛmfa nkramofoɔ mpa wɔn de wɔn fundaka asi hɔ ɛno yɛde bɛsi obi nti ɔno na ɛbrɛ nti ɛkeka funu ɛkeka ma dadeɛ mpa no wate aseɛ deɛ nti a mebu saa bɛn akyerɛ no sɛ ghanafoɔ na wɔn a wɔde no no hwɛ yɛwura kanada japan saa wɔtui obi fira kanada yɛtaa wakyi Kane deɛ ɛtaa wakyi dabi a mekasa sɛ moma ne tirim yɛ ne dɛ ɔma na adwene no nsi baabi ɔti naa sɛ nyame mfa sa mma biribi ketewa bi kɔto Kane deɛ saa nkurɔfoɔ koraa na bɛsa asate awo ne ɔte sɛ yi ne ɔte sɛ bɛtɛ na a wɔyɛ deɛ wɔpɛ no deɛ kata so wɔ mu asoɔ na nnipa bebree ayɛ wɔn adwene sɛ wɔn a wɔhoa no ɔde bɛbɔ wɔn so nti wɔn wɔhoa nti sɛ sɛ ɔmfa wɔn so na nkyɛ sɛ wɔn dɔ no ɛnkyɛ sɛ ɔmo dɔ no ebi na kɔ ɔbɔ. ɔmo ɔmo sɛ ɔmo afom nti ɔmo wɔ wɔn anka ɔmo asɛm. ɛnyɛ wo saa a wɔn mɛka n'asɛm nti nipa dodoɔ na ɛbɔ mpaeɛ sɛ kan di nyɛ problem but problem ni nya mmaa yɛ no ɔbɛyɛ no nso ɔpo asɛm o oh, kan di yɛ taa wakyi maame nka asɛm kyerɛ wo ne nfa sɛ baabi a meti sɛ nyɛ sɛ meyɛ kɔnfo a metumi gu nsa. a mesie bi maka no adi sɛ deɛ ɔyɛ no sɛ kwampa so ne adwempa na ɔde yɛ nyame ne abosom ntɔ nsu pa ɛngu so a obi te nkran na obi te ase fosu ana obi te baabi na ɔsɛ ɔtaa wakyi a ɔtaa wakyi sɛ sɛ ɔsɛ ɔho ahi ɛsate ne program yi na metaa hwɛ bi amanfoɔ tumi fa fon ɔho ahi yɛtaa wakyi ase ne bɛbɛ bi ayerɛ wo na ɛka no korɛ sɛ ɛde ne kɔ no hɔ ne kɔ bi wɔn agya ana ma. saa nkurɔfoɔ no na ɛsɛ bɛtie nsɛm bi amanfoɔ bɛkeka social media kasa a anasɛ ɛbɔ no koraa saa na na ɔteɛ anasɛ mekora no menim sɛ saa na na ɔteɛ tie nipa no no that is human being nipa nti mesrɛ ɔbɔfoɔ sɛ wɔnyina me masɛm so memeyɛ kɔmfoɔ yesu ka sɛ mewɔ sɛ sɛ bɛdu bi mu asom na ɔbɛma abosea anaaso na ɛnyɛ aboɔ ɛyɛ yɛm a mumuyɛ no nti m'asɛm a meka kyerɛ nyinaa no sɛ apc nsɔfoɔ nyinaa apc nsɔrema apc mpanimfoɔ nyinaa baabi a kwakuo ntwi reverend ɔbɔfoɔ aka iron boy n'abusua wɔ nyinaa no meeting bi akɔ so spiritual afa kwakuo ntwi ho a moyɛ list mistake momfa ho hia asɛm no nto nkyɛn woyɛ list mistake spiritual no meeting bi akɔ so fidie bi sunsum fidie bi nwini a moanhwene a rɛfo abɔfoɔ bɛyɛ mmɔbɔ ɛbɛyɛ mu nyinaa mo nwanwa bible sɛ meda afiase no woammɛyi me wɔse yɛmfa mfomsoɔ nkyɛ mprɛ nso ahodoɔ nso aduɔsonson nti ɔbɔfoɔ nyina saa quotation so na ne nsɔre mma bi a bɛyɛ video wɔ bi afrɛ sɛ fada nokora da adi sɛ nyɛ ɔna wokum nipa no a mienya ho ahi na ɔbɔfoɔ mienya ho ahi na mie kwan bi ma no nyɛ saa ne fidie bi sum me mahu ne life me mahu ne life me nkɔka wokɔka pɛ ɛbɛba sɛ ɔyɛ sɔfopani wode nadagya ato dwa ne yɛ baako tu sɛ adwene no mu nna hɔ a ɔbɛsɔre atia wo ɛyɛ na wakɔka sesei Deɛ ɛde teɛ Ghana no no nti ama nnɛ woka nokorɛ anaa wohu adeɛ bi na woka foɔ bi ho a na woyɛ dɛn wosuro but ɔbɔfoɔ yɛ obi a menim sɛ meka asɛm a ɔfa ɔbɛfa nso fidie bi asum fidie bi asum sɛ ɔbɔfoɔ Alice Miseke bɛyi no na ano meka asɛm bi kyerɛ mo sɛ saa deɛ no ɛkɔ no ɛyɛ ahennie ahennie ntokwa nti ɛte sɛ nka tete mmerɛ no sɛbsɛbi kafra kyɛw mede ma me me nana otumfoɔ yɛ mfa to nana ɔda hɔ ma mefom a na ade akyɛ me ho sɛ me deɛ madi kan ka sɛ mo deɛ yɛkasa ne yɛnkasa yie a mo mo deɛ no ɛyɛ a na yɛnnomeɛ na ɛba nti no ɛyɛ a na ɛhu sɛ police station deɛ yɛkyew a yɛgya hɔ na yɛde wokɔto mu aduane di but ɔhene dome wɔ a ɛyɛ a na baabi firi ba no ɛnyɛ yɛmfa no sɛ yɛ nana otumfoɔ ɛne ɔhene bi ɛnya ntɔkwa asanteni bia bɛyɛ no adwene sɛ ɔbɛko bi ama otumfoɔ saa na ɔhene korɔ no nso no ba biara nso bɛyɛ n'adwene sɛ ɔbɛyɛ dɛn ɔbɛko bi ama no bi ɛna abɛtɔ ɔbɔfoɔ ohun ahi agradaa ntɛm no na ohun ahi no ɛkɔ akɔyɛ sɛ nsono mmienu ko ne nsensan ɔtɔ baabi na wakɔfɔ so akɔ fifi wɔ hɔ. wobɛwu kwa. Wo ho ayina bɛyɛ fidu a fidie bi a wabɛyɛ kantankorɔ so abɛda ɔbɔfoɔ ne agradaa ntam. Wɔnyɛ poma siberɛ, wɔnyɛ foundation wɔ asɛm no mu. Ne ho abɛbɔn mu kɛkɛ. Na ne ho no a bɛbɔn mu no na ɛkɔfa asɛm bi aba. Agradaa yɛ kɔmfobaa, agradaa no wotu no fo a ɔmfa, nti ne ne ntu agradaa fo. Ɔno nso sɛbisɛbisɛbi mprɛ aduasa. Ɔn sɛ yɛ a ɔbɔ bɔ amanfoɔ videos ɛwɔ ne program. Sɛ ɛno na nka ɛno koraa ka ho. Me me sakumba me deɛ ɔmmɔ because sɛbi sɛbi mpere aduasa ɔbɛbɔ deɛ yɛn nka nyansasɛm nkyerɛ no ɔbɛbɔ ɔmo ɔmo bɛfrɛ no wei tɛn wei pɛ sɛ okoku fa wei kosia sɛ nim sika wei na ɔbɛbɔ me me nka bi nkyerɛ sɛ sɛ nim sika na me ma information da daabi but mɛka deɛ bɛboa nkwagyeɛ agradaa mpɛ futuo. wokɔ kɛsisi a wɔbɛtra ne tv station aham na bɛtiri nkorankora bɛbi so sa titi atɛm yɛyɛ sɛ ne nakora baako a ɔno di ma atɛm sɛ ma no fea ayi mimi hyɛ fugu a emu tutuntutu no onyi wadi ɔmare no ana dabi nyɛ ɔmare abayɛ bi a ɔne bɛgya kɔsi yɛ ah, saa gɛ ah, amayɛ a bi no ɔwɔyi wusu aka mi pa o gɛɛ bi na gɛɛ bi so ɔhɔn sɛ fɛn no bedi de so ahɔn. wɔyɛ kɔkɔɔ tiɛtiɛ bi saa sese no yɛnyi wadi nti agradaa no a wogyina n'akyi de dii me mma tɛm no a sɛbsɛb kafra mamfa nkyɛw a meyɛ amammerɛ guu so no ɔwɔ yi ɔho nipa mom yɛnsua adeɛ sɛbsɛbsɛb kafra kyɛ agradaa no ɔyɛ ɔ maame bɛm paa na adwene nko wadwene nko ɛna nipa sɛ yɛtuufo no ahomfa a ɛbukadnezar sɛ yɛ o sei a akwadaa ka asɛm a na wafoɔ ko panin ka asɛm a na wafoɔ ko agradaa program na sani aboa otu nwura mu gyaeɛ
ɛnyɛ sɛ program na ayɛ no ɔma mi sika di ɛna ɛma mi sika ni gyaeɛ deɛ nti a woyɛ kɔnfoɔ kɔnfoɔ deɛ wote sɛ asɛm bɔ ɔma mu a ne abɛgye adwenkyerɛ ɛwɔ hɔ wabie tv station fa workers saa program no gyaeɛ because Saa program no a woyɛ no, yɛwɔ nneɛma bi a wɔka fa amanfoɔ ho a woyɛ bi. Ɛna yɛmfa ntwam a ɔno a Gad asan abɛgyina ne TV so nnora ɛyɛ Sunday yi sɛ wɔabɛbɔ ne din aka ase na ɔbɛbɔ dua. Me wɔ nso ne page a na ɔbɔ nkurɔfo din wɔ so nti ɛmfa no nka ho. Monka nkyɛ agradaa sɛ me me deɛ ɔntumi mmɔ me dua sɛ paneɛ nkɔ paneɛ. Wabɔ atɔ obi na abɔ ne din ɛsɛ abɔ ne din deɛ deɛ bɔ no wabɔ a ɛnya o. Agradaa sɛ ɔno ɔne agradaa agradaa ɛtɛn dɛ ɔsoro. nti ɔpɔ mu ne din paa koraa nkyɛn me mɛbɔ ɔntumi mmɔ mu dua agradaa frɛ nsuo bi awɔ asase so bɔ mu dua bɛsan akɔ no so ɛbɛ hmm. me se me me me me ho nam nipa te sɛ wo koraa no a wobɛn me no sɛ agradaa frɛ nsuo bɔ dua bɛsan akɔ no so spiritual agradaa di ka akɔ me to ayɛ akora wɔ me m'anim deɛ nti na wotee m'asɛm no asɛm no ntii bi na wotumi de wo pɛ tena wafidie so didie bakyɛm me maa ma ɔdua o na wodeɛ mekɔka bi kyerɛ wa na wabɔ me dua hmm. enti saa dua no a wobɛbɔ no bɔ ma wo ho enti back to the sender wobɔ dua no a sɛ yɛnka obi asɛm a wote wɔ agrada agrada na wabɛka wɔ asɛm da amanfoɔ de wo videos ɛ Meyi Nigeriani bi a wasɛne me videos bi sɛ adeɛ bi a amanfoɔ de ayɛ no agradaa so yɛyɛ akyerɛ me sɛ nka mɛtumi de atoto platform so wohia me sɛ yɛ nokorɛ sɛ nyɛ nokorɛ obi kura ntwa to so. Saa video wei ɛyɛ ampa paa last week mba yɛ wo yɛsrɛ wo ara sɛ nka me ne aberanteɛ no kora nkasa wo se daabi daa ɔmpɛ agradaa no mu gu ase nti ma me kora me ho sɛ mm papi ɔne agradaa nkɔmmɔ bi akɔ so ara ɛne sɛ waa wo kɛn. Obi bɛyɛ n'adwene sɛ bia Accra daa ma me sika. Ee cos me a naano de na kodi nkɔsɔ kɔ ɛda te sɛ ee na ɛda sɛ kuma mpa na de Accra daa ee. Me nsusu gya ngu asɛm mu. Me yɛ nipa bi a me dwene kɔ akyiri sɛ bible anaa mpanyinfoɔ sɛ ba kwasia na ɔsɛ yɛ de me yɔnko. Ebi a ma wo bɛ nya asɛm wɛ me nkyɛ tiefoɔ adeɛ bi nipa wa hu sɛ wo de wo nan wo nan yi wei fa camera to so wo nan wei wa hu wɔn sɛ hawa wɔn sɛ wo nan wei hawa ɛna ha yɛ tia o te aseɛ. mpanimfoɔ sɛ deɛ aka yɛ anim no ɛna dɔɔso nyɛ deɛ aka yɛ akyi deɛ nti a nyankopɔn yɛ nnipa nan no saa no ɔde bu yɛ bɛ agradaa ɛbɛtumi aba sɛ mmerɛ bi na mene ne nyaeɛ ɛmfa ho sɛ agradaa bɛtumi awo ba ma me baakɔ ware no anaa mɛtumi awo ba ma agradaa baakɔ ware no momyɛ nsua saa deɛ no ɛbɛtumi aba sɛ agradaa no bɛkɔ ahokyɛ ma maboa no Anaa ɔbɛkɔ mɛkɔ ahokyem na waboa me. Ebetumi asi ɛyɛ wiase na yɛwɔ. Yɛnyɛ nwu yɛn ne tiri nti a yɛnya kotodwe. Yɛmfa kyɛ nkɔhyɛ kotodwe. Wate aseɛ? So ahu. Nti no nipa bi a bɛte sɛ ɔyɔnko anya asɛm bia no difɛnde asɛ nipa. Nsusu gya hum. Sɛ agrada sɛsi bi bɛka me ho nsɛm no amanfoɔ bi frɛfrɛ m nana agrada abɛka ho me ɔno wei wɔ ha na wasɛnde wɔn wɔ ha obi kura frɛ me fi takyi man sɛ mema no platform Ɔne ne girlfriend ɔno aba abɛka n'asɛm na sɛ nkurɔfoɔ bi afrɛ me afi nkran kyɛ sɛ ama me kora ma wɔne amanfoɔ bebree sɛ o ɛyɛ mo nsusu because agradaa no menyɛ ne ne si o ɛnyɛ me manage no but wo na wokɔ akɔ no hɔ no na menni hɔ ɛnti sɛ ɛkɔɔ no ne ntam na menni hɔ but wopɛ sɛ bɛfa me so ɛna mekɔgu n'anim asa wo na bɛdu yɛ ti menyɛ da
n'anim gu asɛ yɛ metua meka ne tv station yɛmfa mmerɛ me Tender plaza yɛmfa mmerɛ me Odi agrada no yɛmfa mmerɛ me Nti me nyansa no sɛe Ɛwɔ sɛ mepem kɔ m'anim Ebia na daakye bi no Bia na mebu saa bɛ no ɛyɛ nsa Deɛ n'ani agye tumi nom Deɛ ne werɛ ho tumi nom Bia na daakye bi no Yesu kaa asɛm bi Ɔse biribi papa bɛtumi afiri Nazareth aba anaa Wate aseɛ Nti sɛ nipa bi a bɛte nipa ho so abɛ wadwene sɛ Wei me tan no Ɛyɛ a Ghanafoɔ yɛnyɛ saa de Sɛ wo ne obi wɔ personal issue Ne wanya asɛm a Wonwene asɛm no a nipa no anya ho Na wode personal issue no awura mu

Fa wei kɔhyɛ wei fie, to wei aduro, yɛ wei sei, ka wei to no so, yɛ wei. Na saa sika no a mote a yɛma mpanin yɛ free education a mosɔre a na motoɔ sɛ Ghana ayɛ den, Ghana ayɛ den a mode ma sɛbi sɛbi sɛbi mprɛ aduasa nkwaseafoɔ bi a wɔn ne tire ɛdi no for nothing no, deɛ mfasoɔ na mo mmienu monya? Ɛna na sika di a yɛn bɛwura aberanteɛ fɛ no apea apea bebele ka ɔno nso so so so ɔbɛpele wɔ bi wɔ agradaa ne ɔbɔforo nsɛnsɛm mu a ɛhu paa because maame no hu no sɛ ɔne aberanteɛ na ɔmo wɔ secret bi na nam ɛɛ fɛn sɛ na tu kokoa na isu yɛ kɔba yɛ fa apea so yɛ ama agradaa so abɛbobɔ ne leak anaasɛ ne ɔmo secret audio bi na na ɛhɔ so yɛnhwɛ hɔ so. Maame nkasa mu kyerɛ agradaa agradaa pere kakra. Pɔpere ne sɛ woyɛ panyin, wosan yɛ kɔmfɔ. Ɔsɛm na ɔsu kɔ akyi nyaa case no. Obi na etwa video editing de to social media. Na original video ma ɔso na memfa ma wo bia. Sɛ ntwerɛfoɔ ba ɔkora wo ba ha, mese memfa ma wo. Ɔn sɛ mmaa nsuo saa ahye no, ɛma agradaa pere ne ho kaa sɛbesɛbe ka afra nkwasi asɛm sɛbi. Ɛma asɔfo nkuto sɛbesɛbe sɛbi mprɛ de asɔ ka nkwasi asɛm. Ewie ansa mensuo mu ɔmo ahunu sɛ ɔmo ayɛ mistake. Saa ne ɛwɔ sɛ woyɛ. agradasɛ videos bi wɔ hɔ audios bi wɔ hɔ ɛna wo ne ape anaya ape a ɔyɛ hwan obi a wone watumi aboa ne ne nko ɛne wɔ mu nsia no ɛnyɛ nipa bi a ne ɛne ne ko agradaa ne ɔbɔfoɔ ko a moyɛ tipɛn woyɛ kɔmfo baa ɔno nso yɛ sɔfo bɛrima nti spiritual no yɛba ɛyi traditional wei mu a wo agradaa no woyɛ sɔfo wɔ rank ɛna ɔbɔfoɔ no so wɔ rank ɔyɛ sɔfo but apea no obi a yɛyi na adagya too so a wo na ama no aduane dii no ɔfom wɔ ano so bɛbobɔ no video mmɔɔ no a woyɛ saa no na amanfoɔ de wo ho nsɛm deɛ ɛwom ɛne deɛ ɛnim no mma apea no ɛna apea no menka sɛ madi ne ho yaw mentumi nka saa ɛno deɛ meka ma no na mede aka Sɛm sɛ bi mpere aduasa, adeɛ nyɛ ne nyɛ. Biribi kɔɔ so ansa agradaa no boa. Deɛ nti ɛna obi akɔbɔ adwaman anaa wakɔdi ne bɔne ne abɔ ne naked. Deɛ nkɔmmɔ na ɛkɔɔ so. Deɛ na na wopɛ na wɔwɔ nti a wo so wobɛboa no. Mom yɛn nwene nkɔ akyiri. Ɔhu ne mmɔbɔ.
Agradaa ɔyɛ ɔyɛ mmɔborɔhunu ni. Agradaa hu nnipa mmɔbɔ deɛ a. mepɛ mepɛ ayi mepɛ mepɛ toyota land cruiser me nka kaa no bɔɔden so mu nina mɔbɔ. mese na anaba wura hɔ saa mimi mi pɛ sika tɔ ka na maa mi si ne tv so sɛ pɛnkyɛ ɛɛ obi fɛ mi sɛ mi hwɛ bi mi kɔtɔ a mi si ne kaa taa kɔtɔ n two hundred million ɛmi si ye mi bɛ two hundred million akɔtɔ kaa obi de tɔ taa kɛkɛ. na anam ɛkɔ sisan mi kaa pros mi kɔ eight point something. wow kaa pɔs kɛkɛ pɔs. ɛsɛ maa mi wanya ne ho nti ɔbɛtumi ayɛ ɔno ɔyɛ adɔyɛ ama bibire ka. dabi maame bibie ki akyerɛ mo sɛ ɛnyɛ saa na ɛyɛ adɔyɛ me se ɔsɛ mi ka mi to challenge mi ma ɔne kɔkɔ bɔfo yɛ ame sɛ sɛ yɛ adɔyɛ na ɔmo yɛ a mi mi hia toyota land cruiser anaa toyota prado ɛnna ɛne bɔ ɔnyɛ den na ɔba ɔntwe mi di esakumba no ho na ɔfa kamara si no so anfa mmerɛ mi so ayɛ ma dɔyɛ. bibini yɛ adɔyɛ nkɔ baabi a ɔnya mfa so o ti asɛm no yɛ meka asɔfoɔ no kaa sena ɔmo kyɛ no ɛne wei no nyina ɔmo yɛ ma ɔmo a ɔmo nim deɛ nti ɔmo tɔ ama ɔmo deɛ nti na nsɔre ma no bi tete ɔde bi pɛ just two million astate adwuma na ɔnya bi na ɔsɔfoɔ tumi tɔ kaa billions ma obi ɛwɔ biribi ɛkɔ so na agada ne nim mfa so ɔbɛnya no bɛbiri ka hɔ ɛna esuma si dwa bi di deɛ nti mene ɔwɔ su kɔ akye nyɛ asɛm no ɔsɛ ɔyɛ sɛ nkɔmɛfoɔ su kɔ akye N'adwene a ɛwɔ ne tirim ne sɛ ɔno pɛ sɛ da biara no ɔgye anuonyam. Asɔfoɔ bi na obi nya asɛm ɔna aka. Bamfa to tirim sɛ. Na yɛn kasa asɔfoɔ nyɛ ɔno na ɛyɛ papa. Asɔfoɔ nyɛ ɔno na ɔyɛ nipa.
Sɛ ɔpɛ sɛ obi aka sɛ wo nko ara na w'asɛm yɛ a ho yɛ ahi. Hwɛ ma me nkasɛm kyerɛ agradaa. Meka kyerɛ ne pire nye pire fa sɛ. Akɔmfoɔ yɛnte deɛ ɔyɛ no o. Ɛnyɛ akɔm no no o. Sɛ woyɛ kɔmfoɔ, obi ho kyere no abɛboa no mfa no mmɛtena TV so. Mfa camera nto no so. Boa no, woboa no wie a ma no nkɔ. Ape ahokyere no, woaboa no. Wowie a ɛwɔ sɛ wo ne no break contract wokɔ. Baa sɛ woboa nipa no wie na da bi ɔbrɛ information a woammoa no, ɔyɛ ɔsomafoɔ, ɔde information brɛ wo na ama no sika. wohu sɛ wɔbɛtumi ayɛ saa adwuma no ama wo tie bi yie paa wohu sɛ wɔbɛtumi ayɛ saa adwuma no ama wo na wɔ sɛ wohu sɛ nipa wɔde firi baabi wɔde ka bia no sɛ ɔde kɔ bɛnya no mmɔɔ mo ɛna sɛbsɛbsɛbi mprɛ aduasa sɛbi yɛwɔ nipa biara ne sɛdeɛ nyankopɔn yɛɛ no yɛwɔ nipa bi wɔ wonya asɛm a wɔnu wɔn ansiri ɔde didi bɔ wɔbɛtumi akasa ama wo ɛma asɛm atwa yɛwɔ bi wɔ hɔ a bɛrima bi wɔ wohyia no a Wotumi sɛ nnuonyamfoɔ ni, Bible sɛ anka nsi deɛ wonya. But wonya asɛm na wotutu ntoma de gu di w'akyi nso a, wokɔ asɛm no bɛdi ka. Ɛyɛ nyame, ɔde nneɛma bebree no hyehyɛ nipa yɛ mu. Enti saa apea no, problem ato no, woaboa no, ɛnyɛ TV so tena, mfa kamera nto no so. Enti nka obi anim, ɛnɛ yi anka ɔyɛ wo sei no, na nka ade saa videos no aba. Mɔyɛ deɛ meyɛ apea, yɛ ɛnɛ ɔyɛ me sei. Amɛka sɛm kyɛw, Sɛbsɛbsɛb, Mpanimfoɔ sɛ, Ɛnyɛ apɛsɛnam kakra a me me Sakumba Mary nti na mebɛsoa kuntunu wɔ ha. Wote, apɛsɛnam kakra a Mary nti na watwa kuntunu mako mako hundred sɛ memfa nsoa ne nkɔso mfidie menkɔ. Wate aseɛ? Sɛ woama apea de biribi na sɛ wɔyɛ ɛɛ eh, yɛka biribi boniayɛ a moment na wɔbɛgye no wie no wɔafi ɛna tu apia no nso ahunu sɛ wɔyɛ adwuma bi maa wo nti wo te nkyɛn a wɔbɛka sɛ o oh, agrada aboa apia apia no nso ahunu sɛ wɔmmoa no akatua na wotua no ka wote asɛm na meka kyerɛ no ase Yɛnhwɛ adze bi wɔ ha o, me deɛ ɛno ano menya adwene bi na menim nnipa bebree adwene. Me nso mehu no sɛ ebia wɔdwene bɔne bi fa kokobɔfoɔ ho. Ɛna ebia Nyankopɔn ɛkreti confusion de ato apia ne ɔbɔfo ayi ɛyɛfɛn sɛ agrada ntam. Sɛ bɛyɛ a nokorɛ bi nso bɛda adi cos nsɛm a ɛbɛbae ama kokobɔfoɔ nso bɛhu bɛhwɛ ne ho yie cos ɛkɔbaeɛ ara kɔbaa sɛ n'akwadaa bi kora ɔwɔ ɔyɛ ne sɔfo ketewa yɛfrɛ no Yaw. Ɔnam saa na ɔde information no ɛma apea na apea de kɔgyegye sika firi maame no hɔ ɛna kyerɛ sɛ maame no tum sɛ wabɔ ka yie paa wɔ bɔfoɔ information ho nti wonnim hu sɛ confusion ebi Nyankopɔn nso akasa ama bɔfoɔ ɛyɛ saa adwuma no. Saa asɛm wei no saa asɛm wei no ɛnyɛ ɔbɔfoɔ no nko ara o ɛna ɛnyɛ agradaa no nko ara ɛyɛ nnipa bebree ego ho fɔle mu. asɛm a ɛto igi no ɔno nso bɔ mpaeɛ o da biara yɛ a meka sɛ yɛka sɛ obi bɔ mpaeɛ a obiara ɔtumi ɔgyina so bɔ mpaeɛ obi tumi hyia mena mebɔ gospel meka wɔ sɛ kɔmfoɔ paa na ɛbɔ gospel no ɛnwom no obi na ɛyɛɛ nipa korɔkorɔ bɛtumi aba sɛ ɔtu mmuro kyɛn me ɛbɛtumi aba sɛ nipa korɔ gospel artist no a ɔno ɔyɛ saa nwom no a memetie no wɔno no ɔbɔ adwaman koraa te me ɔyɛ bayifoɔ koraa te me ɛnwom no deɛ yɛkasa ɛna obi ka nti depɛne baabi ade wɔ adwene ɛreti akɔ wate aseɛ nti metumi tie nnwom bi wɔ a wote a metumi tie nnwom koraa nnwom no ɛbɔ akɔmfoɔ akyi baa na metie baabi a maadwene wɔ a memede ne di nnwom no nyɛ bi ne w'adwene hwɛ ɛwɔ sɛ ɔmu saa nkɔfoɔ nyina hunu sɛ ayi ayi ayi igwe igwe asu ada afiase anaa wakɔ prison ayi ayi sɛs ɛwɔ asɛm wei ho Ɛmfa ho sɛ ɔkuta Nyame, sɛ ɔkuta bɔnsam, sɛ ɔkuta hwan, menyɛ judge. Moment a nipa bɛkasa abɔ mpaeɛ biara no, nipa bi a wɔn wɔn a wɔbɛtie ne deɛ. Nti igwe ho asɛm da hɔ ɛwɔ agradaa ɛne ho ahi ɛne ɔbɔfoɔ ntɛm ɛno yɛ baako. Agradaa koro yi ara boro nnua. Saa nua no ɔbɔ no onim sɛ ɔbɔ akum ɔho ahi ɔbɔ akum ɛɛ eh, kɔkɔbɔfoɔ na onim sɛ dua no a wɔbɔ no wɔbɔ dua ma adɔn mu nyinaa mo ho. bɛdu bɛ wusu go ne agada bɛyɛ fan o. sɛ nti na mɛka kyerɛ sɛ baabolo sɛ mpanimfoɔ sɛ ɛɛ eh, gyaama no nka wɔ hɔ bɛɛ yi fi tirim deɛ nipa bi a ɛyɛ snake biara no me mebɛka soma kyerɛ sɛ woyɛ me bɔne na mansosɔ so a wo saa nipa no fa nsa gu ti sɛ obi ayɛ me adeɛ ma anka hwee fa nsa gu wo ti ba woayɛ me adeɛ na meyɛ obi pɛ magya matwa so saa na meteɛ yɛwɔ nipa biara sɛdeɛ ɔteɛ sɛ sɛbisɛbi mprɛ duasa nipa bi wɔ ɔbɛtumi a ate ma meka sɛm kyɛ ɔbaabore ka sɛ yɛ nnɔyɛ atamfo no wote aseɛ sɛ obi tan na wotan no pɛ wonya no sɛ obi tan wadɔ no wowɔ wa na woma no wansi di woma nti wɔyɛ nipa wɔ deɛ mene nni asɛm na da a ofidie bɛyi no ma menyɛ mfa to no nkyerɛ wo mewɔ adoe bi wɔ me fie a ɛna akora bi baa na adoe no ɔmo ne ndi agorɔ na adoe no sɔɔ Akwadaa no nsɛm na ɛwɔ ti. Maame a ɔbɛkɔ nursing training a munni sika, wo kunu ani afira, me na mema mo sika ɛna wɔde hwɛ akwadaa no sukuu no. Maame no tumi bɛgyina bɛka kyerɛ me sɛ madoe aka no ba. Nti mamfa no ankɔ hospital na biribi si a, tie nipa o. Mamfii na meyɛ sɛ mekɔbɔ okunu no amaneɛ. Woana okunu ne firani no so yɛ sɔɔ na saa de no bae ɔbae ɔse yaa menni sika me yere sɛ wadoe aka meba hɔ a na meyɛ sɛ nka me ma ɔmo sika ɛna ɔbaa no yɛ sɛ daabi na na yɛayɛ mfɔm kɔ ne yɛfaa kaa na ɛde akora ntɛm de kɔɔ hospital na ɛkɔhwɛ no ɛne two months ɛna papa no ba bi baa me ha Ɔbaeɛ, aduane a ɔmayɛ mma, ɔde me deɛ maa no diiɛ. Nsuo tɔ, mede no wuraa me hall. Mepueeɛ a na ɔkɔfa me sika 15 million. Oh, ɔhu wiase. Ɛna meka kyerɛ papa no sɛ, mefrɛ man bi na mede to n'anim. Enti mefrɛ man na mede to n'anim na papa no faa fon ɔfrɛ me. ɔfrɛ nam sɛ nyɛ fon so nkɔmmɔ ka kyerɛ akora sɛ ɔmfa five million ɔmfa ten million mmerɛ mempɛ program mempɛ sɛ adeɛ bɛsi a ɔmfa bi ah, wodeɛ ɔmfa bi
papa no ɛtutu nyinaa ɔba ɔbaa nanafoɔ ani tom nam sɛ saa asɛm no aka sɛ mfa w'ani nto no nti mɛkye wo ba no wo a wo sɛ memfa w'ani nto no mɛkye wo ba no mɛgyeli akora no mepɛ sɛ wo a wokaa bi no mɛgyeli akora no yɛde ani to na ɛyɛ ewiase no gyina mu ka sɛ ɛyɛ sa
sukuu abɛsi so ama obi nso a obi a ɔwɔ nkyɛn a ɔyɛ ɔhene bi ɔte nkyɛn a ɛnyɛ ne ba no na ɛtumi kasa kyɛ megyaa sika no ma akora nso mfa megyaa sika akora no ma meda fo munumunu sa ɔwɔ nkyɛn o ɔwɔ nkyɛn ɔyɛ ɔhene bi ɔwɔ nkyɛn a ɛnyɛ ne ba ne akora no wɔn mmom baa mu a ɔkasa kyerɛ me yɛ sɛdeɛ nnipa no teɛ nti no ɔka sɛ memfa sɛ yɛ ne ba báwo sɛ ka papa no nko anka mente aseɛ me papa di agorɔ koraa nka mɛkum akoraa no wate aseɛ nka mede ne bɛwura mu sɛm ayɛ dɛ ko no maama ne me kasa yɛhu sɛdeɛ meteɛ ɛhu sɛ 50 million no ebi kora na yɛ sacrifice ebi kwan bi ama mentwa so ɛna metwa so nti saa na mpɛ sɛ meyɛ mfa to kyerɛ nnipa sɛ ɛnyɛ nneɛma no nyinaa na abɛsosɔ so ɛnyɛ ne nyinaa na social media na aba no me se ɛno na ekum ɔmo because nipa no yɛ ano abɛtena ɔpɛ sɛ da biara agradaa pɛ sɛ da biara ne deɛ no nko ara na yɛka ne deɛ no nko ara na yɛgye di nsɛm no nso no mo kaa na atwa butu kaa no ma kɔm da biara kɔmete no ma kɔmete mo kaa no ma ɛsɛ nti asɛ kɔmfo baa wotena so wotu mu ɔsɛ woyɛ wakɔm wohia sɛ ɔbɛkɔ airtime na wakɔ kasa na wogyaa program no wɔ su a wobɛwu wobɛwu anaa. yà máa kọ́ ẹ̀ bẹ̀yẹn adé ahwẹ́ nkurọ̀fọ́ no wọ́n ẹ̀sẹ̀ nkurọ̀fọ́ sọ ọ̀sán mu òsìkà gàrí. mo amanfo bebree no bebree ɛwɔ problems a n'adwene wɔn yɛ wɔn ba abosomfia n'adwene so ti radio tv so. na wokɔ a kɔmfoɔ hwɛ ataadeɛ yɛ a wohyɛ wotumi dira se te sɛ bɔbɔfi aburokyire ba dabi yɛ ɔwo sɛ ɔyɛ kɔmfoɔ baabi a bɛdu bɛyɛ no a amanfoɔ yɛ wo ɛna agradaa ghanafoɔ nso ka bi ɛna agradaa no wɔnyɛ kɔmfoɔ ɛna ɔyɛ nyame nipa ɛna who is nyame nipa wobɛti ɛmfo obi ano asɛm na obi anim obi ataade ɔhyɛ ɔsɛ ghana sikani bi afiri nyame sikani bi afiri nyame sikani bi anyɛ bayifoɔ adwene na ɛda nipa tirim no ɛna ehu sɛ wɔafiri nyame

na ɔne obi wɔ ntɔkwa kɔ wɔ one one year wabosom na ne bɛyi wa mama nim grace aka wo wabosom no sɛ wokuta abosom ampa wɔ ɛbɛyi ɛ woyɛ kɔnfɔ a mfa nipa ho asɛm nhyɛ tirim obi yɛ wadeɛ no ha waka kyerɛ no sɛ ɔbɛfa wɔmfa wawie baa kɔnfɔ a wotumi tia sika na na ɔka asɛm bi sɛ han ɔmo baatan a obi abɛka kyerɛ wo sɛ obi kɔkum ɔba a wontu ho anammɔn na woyɛ kɔnfoɔ na wote tv so ka sɛ wowɔ spiritual father bi a wɔyɛ sɔfo a wabu ghanafoɔ nyinaa ma ma ma wabu nyinaa a mokɔ no nyinaa yɛ sɛ bɛrɛ mmoa o sɛ wɔn ɔka dan sɛ bɛrɛ mmoa o bɔn no wɔ spiritual father wɔ south africa wɔyɛ sɔfo wontie ne yie o dada mi ebi se mi o. eti wɔn no saa ntina mi sɛ woso yɛ smile ho saa sɛ ntina ka sɛ saa de program na ɔyɛ no ɛno a na ebu ana tɛma wɔn nim nti sɛ wɔn ɔka na wɔ spiritual father bi a program to o ba a wotumi de kɔma na wosu ti so tuo obi mmira wɔn a dabi. Wahu? Enti, sɛ ade no a wɔyɛ no wo gu yɛn akɔmfo, yɛn anim ase, obi antumi nka w'asɛm, deɛ nti a wowɔ sika? Mommɔ paa na monkɔkum wei. Mommɔ paa na monkɔyɛ sɛ me mese me, me koraa me brɛ bɔ paa na mommɛkume. Na wate sɛ, sɛ wo ho ahi asɛm a wɔka yi, sɛ kwakubɔfoɔ akum nipa yi, sɛ yɛ nɔkorɛ anka mfie nyɛ nnɛ o. But ɛhɔ no mewɔ asɛm bi bisa wo ho ahi. Ɛnyɛ gya na mesoso agum, baasase wɔ ma me musa na nka wo ho ahi abusuafoɔ sɛ, ɛbaa ne sɛn ɛna obi tumi nante firi saa village hɔ ɛba wɔn ho ahi hɔ sɛ woyɛ program ɛna ɔfrɛ wo ɛna ɔka kyerɛ sɛ obi akum nipa na yɛ ɔbɔfoɔ na ɛku no ntumi nkɔ nhwehwɛ mu ɛna nipa no wie wɔn ara nso sɛ obi na ɛbɔɔ no paa yɛ kɔkɔ bɔfoɔ maame nka sikiriti bi nkyerɛ o biribi akɔ so wɔn ho ahi ntɛm biribi akɔ so ɛwɔ wɔn ho ahi. ntɛm. Cruise wɔ kɔdɔ comments no twa so twa so na ano na wɔka biribi sɛ odupɔn bi bɛtutu woyɛ sɔfo wode obi kɔto afiase a wonyɛ hwee bible sɛ yɛmfa nto so ɛma no nyɛ hɔ ma yɛnka ma yɛnka ma yɛnka ɛna ɔbɔfoɔ kum nipa ɔbɔfoɔ kum nipa ɔbɔfoɔ kum nipa yɛbɛdu mmiri bi no Nnipa a wɔredi saa bɔne a yɛde hyɛ wɔn no, Nyankopɔn no ankasa na ɛbɛda nsɛnkyerɛnne adi ma wɔn ho ayɛ dɛ ada. Wɔn sɛ sisi ayi, mama igwe asɛte firi wɔ Ghana. Mm, na esi akwa yɛ obi nim kwa ne ho ba asɛn kwa esi ne ho sɔn. Oh, obi nim deɛ, obi nim deɛ, ɔno sɛ sɛ adwene a wafa no wiase no, sɛbsɛb ka franka ɔsan yɛ akwadaa bie mu a, nka obohu deɛ ɔne obetutu ne kwan. Ɛna obi nim asɛm yɛ ɛto no na ɛyɛ aboa no because yɛ ofidie bi wɔ yɛ behwɛn a sɛ nni kan nhwan a ebi a ɛbɛkɔ no ehwan yɛ bɛyi wo nti edi kan hwan bɛtɛ obi a wɔn nkyɛn no deɛ ɛfa no huuhu bɛtɛ firi ma obi nim antumi anom aduro ho wɔanhyɛ no wakɔnfoɔ ho na kyerɛ sɛ biribi wɔ hɔ ɛna deɛ ɛka ne deɛ ayɛ no no abie no adwene mu wɔn sɛ saa nneɛma bebree hɔ a no wɔyɛ a nipa mpɛ na ɔno no wɔnim so ate aseɛ nti sɛ sɛ wɔhunu sɛ adeɛ wei ka ne deɛ ama ma ɛho sɛ nipa mpɛ adeɛ wɔ nipa mpɛ nti sɛ sɛ firi wakɔn abɔ ne ho a Ɛno nkyerɛ sɛ obi nim asɛe. Afei memfa asɛm wɔ ntwerɛhan mu wɔ fi. Ɛyɛ yɛ maame Agard a Sunday na ɔkasa no, ɔmake comment bi. Me deɛ maka sɛ da bi ɔtena ase ɔbɛkyerɛ adeɛ. Ɛna nkyerɛkyerɛ ɔde mae nso m'ani agye ho pa ara. Maame no se nkurɔfoɔ se ɔtan ɔbɔfoɔ. Na tan a ɔtan ɔbɔfoɔ nyinaa yɛ nsɛm bi a apeabebere ka a ɛne nkurɔfoɔ bi bɛka fa ɔbɔfoɔ ho kyerɛ no. Mbrɛ meruku ara no, Apiah bɛka kyerɛɛ no sɛ, Mebɔɔ wo serɛf kakɔ, bɔfo abɔfra dze nkoku no. Ntsi wobetumi etsieetsie nsɛm a nkorɔfo rekã dze atan obi wɔ aber a nyimpa no ɔmmfrɛ no mmbisa no? Cos maame no akaa sɛ mber bi koraa no obi dze n'asɛm kɔtoo agradaa enyim. Ɔba bɛn na ɔdze yɛ me amadamfo? Ɔdze ɔdze wiei wiei no kyerɛ ɔdze yɛ FM. Mma maame no so ɔkae, ɔbɔfo tsiei. Na dɛn na after no no obi nkorɔfo keka nsɛm a onntsie ntsi yensua adze sɛ nsɛm a yetsie no yɛmfa nyɛ edwuma anaa? Ntsi na dɛm yɛ mekã sɛ Bible se yɛnyɛ ntsɛm tsie ba yɛnyɛ nyia enyi ano no. ɛɛ deɛ teɛ ne sɛ asɛm a wopɛ sɛ wote ɛne ɛbɛba abɛka kyerɛ wo wopɛ sɛ wote ɛne ɛbɛba abɛka kyerɛ wo bɛnte mete asisiei wobɛka rɛbɔbɔfoɔ ho asɛm akyerɛ me a wabɛka no kwa wobɛka agradaa ho asɛm kyerɛ me a wabɛka no kwa wobɛka ɔsɔfo bia ho asɛm kyerɛ mede kɔyɛ dɛn enti ne deɛ nti na obi bɛnya akwanya sɛ mekɔka obi ho asɛm akyerɛ obi nnipa no ahunu sɛ woyɛ obi a wokɔ aso no tietie nsɛm wopɛ asɛm no atie nti sɛ nyɛ nokorɛ koraa no tumi firi mu ne tirim ɛbɛka na ne nokorɛ no sɛ kakra a wobɛma ne sika saa no mbɛyɛ wo ɛwɔ obi anante sɛ mesa kumba mu na manante mɛma sɛ maame agradaa wɔwerɛ ɔbɔfoɔ sɛ kyerɛ nko wobɛkum ɔka wie a ne ma nka me nso wo nso wabisa m sɛ na wo nso woka asɛe baakofoɔ ni torɔ enti nkɔka wie ɛno nso ɔbusa sɛ ɛna ho so kaa sɛn meyɛ obi bi mewɔ ha mmere bi boy bi na waba na wabɛma information na mama ne sika ah mehwɛ dii na me dako metena ase nam sɛ akoa wei maame ɔbɛgye hyɛ mako nsɛm dako anɔpa mewɔ ha ɛna boy no bae ɔbaa ɔmama no aduane adi awie ɔsate anam sɛ kwasi da biara bɛka nsɛm kyerɛ me o na ɛyɛ adeɛ na ɛyɛ a wɔwo ka
ɛna ma wɔn wɔn ɛyɛ na amanfoɔ nso kasa ɛna na sɛ mi deɛ ɛyɛ mpɛ sɛ mi ti asɛm na mbɛka nkyɛn na mi sɛ dɛbi baako fo ni torɔ firi mɛ kɔ obi ka mi ho asɛm a kakyɛ nsɛ wɔn ka ɛma mi nti bi mu bɔɔl ni bu fui didi ma tɛnam kan sɛ wɔn mɛ ma ɔtɛrɛ mas sɛ wɔn awɔrɔ ho a mi ni aduru wɔabɔ dam ɔnenam gɔɔ so. N'abusuafo aba hɔ abɛka, me maɛ deɛ mɛyɛ hwee mentumi nya hɔ hwee, wabɔ dam, frat. Ɔho toɔ no a wobɛdi no, me meyɛ kɔmfoɔ mfasoɔ a mede ama no. Ɛwɔ sɛ wohunu sɛ woyɛ kɔmfoɔ a, anaa woyɛ sɔfo, ɔbɔfoɔ sɛdeɛ wosi bi ka woyɛ ɔbɔfoɔ, wabɛn ne adeade no, adɛn na biribi si a montumi nya ama Nyame no kakra? That's a man made or no say what time buffer because of some what as an ehu obi konfo na so obi abeko bi was ma ye ansan ka ye wa wo na obi ka san ka on time nipa na na asem no ma mete sa asem no kan just on professional sese nke ka wa konfo konfo yɛn fɛ nana suma nkwa ahene ɛnyɛ mfato wɔn kɔ busa nana suma nkwa ahene sɛ yɛde saa abasobɔdeɛ na anaasɛ dibea no hyɛ ne nsɛm no Sɛbsɛbi mprɛ aduasa ho ma no susu n'aso nsɛmfo bɛn na wɔnte n'asom, deɛ ɛyɛ ne deɛ ɛnyɛ, wogye sɛ ɔkasa. Nti wopɛ sɛ wɔkyerɛ sɛ akonnwa no a ɔte so no, obi a nka nsɛm a ɛha no nkyerɛ no. Na ɔte kɔkɔɔ so anaa yɛbɔ ogye kasa, ɔno kɔ yɛka nsɛm fa no. Panin wie mate nso mante, ba deɛ ɔde bɛba w'anim ɛba bɛsi w'anim sei no na wosɔ ne nsa na ɔno bɛka sɛ mese Bible sɛ na mesusu sɛ. Mekae sɛ, Yenni nkwagye anoyie bi anim. Wate aseɛ? Enti wote hɔ na wopɛ sɛ obi mmɛka ɔbɔfoɔ no ho asɛm kyerɛ wo, wobɛnya nnipa mmɔma abɛka. Na wonim, asɛm wei akɔfa ase no, mekae sɛ mɛba anwummerɛ bi na meyɛ adwuma ma ɔbɔfoɔ yi ae. Anwummerɛ bi, anadwo bɛyɛ sɛ two, mehuu ara ne sɛ ɔbɔfoɔ a na mewɔ ɛyi, ɛyi, yɛfrɛ no sɛ editing room reyɛ adwuma, mehuu ara ne sɛ papa no aba. ɔbaeɛ a na sɛ ɔbɛgyina mu sɛ dɛ mehuu no ɔtaa pɔɔ mu no nti wiem hyee me mm-hmm. na ɔsɛ ah bɛntɛ software yɛ ɔma bɛka kyerɛ me sɛ wonnu no nsu nso mbaeɛ wode ayɛ adeɛ no ma bɛgyina hwɛ saa na ɔne me nante asɛm ɔka kyerɛ me ne sɛ ɔno deɛ nti ɔpɛ ma asɛm sɛ bia nkora no ba a na ɔbɛka me me ho nsɛmbɔne akyerɛ no bɔ me me bɛka a obi ho asɛmbɔ nyɛ dɛ ɛnkyɛ nante ohun sɛ mi mu mu mu na meyɛ nti mi nsɛ mpanimfoɔ no dɛ mo a obi ka obi ho asɛm no ka wɔ sɛ wosoro Sei ne pa no. But wei de agada no mu wobɛka asɛm fa asɛmbɔne fa ɛma ɛfa ɔbɔfo ho kyɛ agada na agada no mu wapɛ wo asɛm. Mente aseɛ. Ah, sɛ bebree ni adwuma yɛ. Nti sɛ agradaa no wɔn hunu sɛ wokɔ kan sɛ wɔbɛma wo sika adidi nko ara deɛ ɛne nsɛm no deɛ wɔbɛteɛ wo. Wohu sɛ yɛn ne abibifoɔ no Africans no yɛwɔ adeɛ bi sɛ ansa na obi pɛ sɛ ɔyɛ yɛ bi ayɛ sɛ ɔtiatia no yɔnko so. ɛna ɔde ayɛ yi saa na adwene wɔ yɛ tirim no no nti from top to down sɛ adwuma mu koraa na obi wɔ adwuma mu ɛna ebi a onim adwuma paa na mpanimfoɔ bi anaa nkwadaa bi pɛ ways and meaning ayi no ayɛ dɛ afiri hɔ mmemme yɛ kɔnfoɔ a obi tumi ba na na mene obi na ɛwɔ adwuma mu post bi aba amena nkɔɔ so yɛde ma me but yɛde akɔma nipa even sɛ ɔbɛka kyerɛ sɛ nana me no wɔ adwuma obi wɔ adwuma mu post bi aba mpɛ sɛ yɛde ma me no ɔsɛ mehwɛ a yɛde bɛma wei nti kunu ma me oh. ɔhu me nso m'adwuma a meyɛ didi no no mekyagye no atua nkwa mede no agya abosom ɛno mm-hmm. te deɛ maanyɛ me ne di na me nso masam a na mabosom because ɛme me nkɔtwe sika nkɔtwitwa no ɛneɛ mede gya wɔn a yɛanom wɔn sɔre anadwo a ne yɛakɔbɔ otuo spiritual ɛne ɛsunsun mu asɛ meniwɔ bi wahu ɛyɛ ne sɛbisɛbi mpɛ do asɛ nyansa nim pere deɛ wopɛ pere adeɛ a wopɛ wopere adeɛ nso a pere deɛ wobɛnya sɛ mete asisiɛ yi na makɔtɔ dwan anaa nantwie mese nananom anaa nyame na ɔtwe yɛ bɛn ma menni president a magye mu pere adeɛ a wobɛnya pere deɛ wowɔ adeɛ bi a nipa wobɛnya biara no Me bɛ wiase me hu president a wanwie university da ɛwɔ Ghana ha nti wankɔ university na ɔsɛ wopɛ president adi a ɔsɛ ohun sɛ ɛnyɛ ɔlimit nti deɛ nti nyame antumi amoa nkɔ university sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛdi president nso wɔde ɔbɛyɛ a nipa bɛtie nipa bɛgye ɔtom te hwehwɛ ɛno akyirikidie bible ka sɛm sɛ hwehwɛ ɔsoro na ahendeɛ ne ne tene ne kane na ɔde deɛ aka bɛka ho no ɛyɛ abɛbuo ɔsoro na wayi hwehwɛ adeɛ a wobɛnya Adeɛ a wohwɛ a adeɛ wei wobɛnya na nyame aboa wo na woanya saa na nyame no ahyira so na waboa na wo nsa yɛ dɛn aka so ahu enti me deɛ me mafotu a mede ma mu nyinaa ne sɛ agrada madi kan ka sɛ ɔsɛ agrada atena ase me me ne sɔfo nya asɛm de otumi bɛbɔ me kasa ɛwɔ ne ne program so da bi a adeɛ nti na meyɛ ayi ayi wei sɛ a Me kasa sɛ yaya ɔmɔ ɔmɔ. Sɛ etia no. Onim sɛ. Na ade a etia no. Ɛka asɛm ɛmɛ na etu no fo ɔmpɛ futuo atra futuo but ɛfutuo a mɛde bɛma ne nyinaa ne sɛ sɛbi sɛbi sɛbi mpira di asa ne bu no so ɔyɛ kɔnfoɔ ɔnni akɔnfoɔ lem da bi ameka anyɛ saa ɔno so ɔnam hɔ no atentehuo tua ne to no. Hɛ, meka kyerɛ Agena dɛ sisi asɛm wɔmfa n'ani nto sika so. Ɛpɔ bi a ɔmo nso ɔno nso ɔmo mmɔ fa ne ho no. Ɛpɔ paa Agena daa no ɔmo kyekyere fa ne ho sei no spiritual no. Na sɛ wɔnim na baako kɔ sane pɔ ne bi sei wɔ mu pɛ.
Ɔno nso ho bɛkyere no.
Ɔmfa nto ne tirim sɛ ɔne kɔkɔ bɔfoɔ ntokwa na ɔmo kɔ no. kɔkɔbɔfoɔ bɛnya problem ɔno nso bɛnya problem ohu ɔhin ne kɔkɔbɔfoɔ ntokwa na ɔmokɔ no kɔkɔbɔfoɔ bɛnya problem ohu ɔhin nso bɛnya problem fine sɛ nokorɛ sɛ ɔbɔfoɔ wonim ohu ɔhin ampa ɛna sɛne ohu ɔhin ka no ɛte saa ampa ɛna sɛne amanfoɔ keka so atua sika memeni wɔ menim sɛ ghanafoɔ deɛ saa ne ɛbɛka ɛna wakɔtua sika because yɛmpɛ nokorɛ saa no mokeka koraa kyerɛ sɛ ɔmpɛ sɛ nkɔbɔfoɔ no da mu Nti sɛ ɛkɔba sɛ deɛ wɔka no yɛ nokorɛ deɛ a, duabɔ na wɔbɔɔ no kwaku. Asɛm da wo so. duabɔ no nso so wɔn ka asɛm bi wɔn sɛ very dangerous o wɔn sɛ obi nso so n'ebusa saa question no.
Akan TV, deɛ ɛhinta ne yɛde brɛ wo. Subscribe for more.